Napa gerang youtuber ni kada papa ai, biasa ai kawan ai. Hiih, perbedaannya cuman aku yang maulah video ikam yang manonton. Tapi kalu secara kehidupan nang anu ha sama ja, sugih gin bisa sugih bubuhanmu aku. Oke halo nang sandaku barataan dimanapun buhan pian berada.

Oh itu, handak nang bahujuran ka sini ina. Nih ulat sagu nah, coba aja, lihat aja nah. Siap. Wan, bisa ada. Rambutmu keren benar pulang bakuncir kayak itu. Ayo ha. Hiih, mm-mm-mm-nah, dimanapun ikam berada nih kudoakan budahan sehat tarus dan racaki baurut kena, mm-mm, kena pinggangmu tuh kayanya bisa nang tasisi lahu kah anu tulangnya kan rancak nang kaya ini nah. Mi, mi apa yang maulah bahagia? Mi, mi ragap ikam kada baimpihan. Mi.

sudah bahagia dengan urang lain nah.
Minta balikan tapi nya kada hakun. Oh salah lih minta balikan tapi nya kada hakun han iyo ha mantap dah project ni.
Mi, mi apa yang mustahil? Melihat malam minggu sunyi. Mi, mi apa yang maulah gatal? Mi yang barangnya. Han.

Waduh. Oh iya. Oh kisahnya anu nih bubuhan nang pro player. Napakah itu aku kada ngerti lah. Ayo ha, ikam harat benar bermain game juga. Mm -mm. anu nah ini yang kawan yang kita suka kalau leh yang paling bubuhan pasukan troy nanti nanti bang pian kenapa di jeda jeda terus langsung nah ya ya ya sabar sabar asik oke okay. hai Asa handak ka pantai aku kawan ai mun ada nang kaitu. Cuman di pantai-pantai kita kan awam ai tadapat nang kaitu. Hiih aku ada terakhir tahun berapa kah aku ke pantai tuh. Uma ai banyunya karuh kam. Hiih kada kaya pantai-pantai yang ada di tipi nang kulihat tuh. Aduhai pantai kita ni lih.

Nah, amun nang kaya ini mah kawa mam, pasukan Troy berebut, hiih unda gin bisa umpat nih, coba lihat ilah, hiih tiba-tiba unda ngefans nah, hiih fans berat Jupentus tebelik melihat ngini nih eh. Heti kawan, coba ikam lihati belumnya anu gin, kita play videonya, muhanya nang kaya ini nah, aduhai, hah. Nah, nah. Nah. Asik, guys. ngeri, ngeri, ngeri. Mantap pasukan Frela ngirimi videonya. Hah, aku suka benar nang kayak itu tuh. Dibanyakin nang video nang ah, menggugah mata kita nah, nang kayak ini nih. Hiih.

Tuh bungang. Putri, jangan tinggalin aku, akunya ngambek nih.
Putri, jangan tinggalin aku, aku nih ngambek nih. Ya Putri ikam siapa?
Woi, open PM, syaratnya mendesak pakai pesan suara.
Anu nih, apa? Open PM, PM tu napa yo maksudnya kawan? Ih aku kada ngerti nah. Oh, ni napa ja kisahnya bukan pemadam an tes anunya lih. Napa tu nang samprutan banyunya tu. Ah, lebih baik menyasah api daripada menyasah cinta ikam nang kada pasti ngintu an, bujur. Heeh, ni buan pemadam nang tahu banar ya kalu lih. Bujur bujur tu, ii lebih baik kita manyasah api untuk mamadamkan rumah urang nang kabakaran ada jua mampaatnya kan gasan urang banyak daripada manyasah cinta ikam nang kada pasti tu iih iya bulik ka rumah asa lega kan kita hudah mambantu urang misalnya manyasah api tadi tapi ketika kita mangajar cinta dan kita kacewa buliknya uma ai patah hati. Barubuian banyu mata, manangis. Uma ai marasnya ai. Hah masuk kantor ai. Hiih jangan jangan jangan jangan jangan. Jangan kaya itu lah. Hidup kita apa anu haja, satumat haja. Ikam habiskan waktu dengan sakit hati itu kaya what the fuck banar. Terlalu terlalu murah harganya hidupmu.
Apa? Apa? Ikam handak iwak karing kah nah? Lima puluh ribu haja sekilo sana kaya. Makasih, tukar. Nyaman rasanya. Nah anu ada nang promosi iwak karing lih disini ayu ha iih dimana tadi tempatnya aku kada tahu nah ih ha kena lah humm. Amalkan haja nang kayata.
Insya Allah kada lawas talukop.
Aduh hai ha dasar talukop kawan ai kita malihat.

Hmm.
Itu kata-katanya leh. Glowing wara bamasak hangit. Makanya harusnya bagi bibinian ni uh, misalnya inya diberikan oleh Tuhan berparas indah kayak itu nah ya kalau anugerah bahwa inya tuh bungas mbah tuh uh, memiliki fasilitas untuk maulah muhanya glowing diimbangi juga dengan uh, di dapur tuh nah ya kalau jadi uh, bibinian yang kayak itu komplit jadinya Humm ada nih kada glowing wara bemasak misalnya kada kawa tapi menurutku kawan itu kada terlalu genting banar pang jua soalnya kan kalo bemasak tu kawa haja tu di anu han di di gambleng han iih kacuali nya pengoleran hah hanyar anu ha makanya sifat pengoleran haja yang yang yang yang kita basmi dari dari dari dari diri kita nih iih itu yang maulah kita tu kawan kada suksik sukses.

Kalo pas makan troyo dicucuki ja nah, pas pian bulik habis pintulnya. Kenapa pian umpat jua nang kaitu leh. Berukuan nah lagi nah. Aku sambung puting lah. Aku ni kawan ai, ikam paham aja lah kalo nonton konten reaction ku ni rancak hudah. bila mangonten reaction tu pasti aku beruko tarus kenapa bang pian bang mungkin ada yang kada tahu belum leh karena kawan nya ruko nih mampu mencairkan anu apa otak ku modelnya ini nih anunya lah istilahnya apa ini nya dorongan nya lah supaya pandir nih lancar. Oke kisahnya nih pacang bebungas nih coba kita lihat lah.

Iya iya bujur bujur bujur tapi selebihnya kata katanya bagus nah iih senantiasa kita harus apa yo istilahnya bersikap tu santuy iih jangan merasa diri ni tinggi han iih iih iih bagus bagus bagus itu itu kawan ai nang terus aku coba lakukan kaitu nah Hiih. Aku kada handak modelnya gara-gara jumlah subscriber misalnya atau aku hudah lumayan dikenal urang di banua jadi kaya what the fuck han kada kada tapi mahirani urang-urang kakawananku sarajin karna aku ini udah beda kelas misalnya lawan bubuhannya kada sama ai Tetap ai aku mencoba untuk ini soalnya aku pandang lah napa gerang youtuber ni kada papa ai biasa ai kawan ai hihi perbedaannya cuman aku yang maulah video ikam yang manonton tapi kalu secara kehidupan nang anu ha sama ja sugih gin bisa sugih bubuhanmu aku hihi jadi jangan terlalu modelnya apa kaya apa wow banar kaitu nah kah pop official ni kada sama ja kita hihi aku behira masih ai becungkung disitu nah. Ih, jangan kam kira youtuber bang ai bahiranya anu hard banar nah, bisa salto kada. Ih, mun salto kina ngalih ah takam mana-mana tahi. Nah kita, ini rumah kita kena di sini rumah kita.
Rumah kita.
Nah, tu.

Jah. Ikam nyanyiakan ha coba nih, hapali lagu nih, nyanyiakan ke orang nang ikam handaki. Aku wani menjamin tujuh puluh persen nya bakal bakal luluh dengan lagu itu dulu. Ih kada dengan dirimu pang, cuman dari lagu tu nah. Wih jah, inya meulahkan lagu segitunya banar kah lawan aku. Nah.

Opening ka kaini aja tarus nah. Kada napa nang kusampaikan karena kadada sponsor nang masuk, hiih jadi kuharapkan bagi sponsor-sponsor yang ada di banua silahkan hubungi aku di gmail untuk senantiasa aku mempromosiakan produk atau brand-brand yang ada di banua. Hiih aku selalu support aja anu apa brand-brand lokal khusus di banua kita nih. Hiih pian mahal banar bang ai jadi kami kada wani. Chat dulu aku, kita bepandiran. Marasnya le unda le, ini betawar kayak ini. kada kada kada ini begayaan aja lah. Aku kalau masalah nang apa uh, sponsor atau brand tuh kayak what the fuck lah kada kada terlalu mengharap aku nang nang nyata nyata aja Hiih nah kaya adsense nya ja nah nah itu nyata kan ah kalo ada sponsor tiket sukur kaya itu nah oke kawan lah terima kasih gasan puingam sudah nonton jangan lupa like comment dan subscribe channel kahpi official ini channel banua taiman channel kita berataan kudoakan mudahan bubuhan ikam panjang umur disana murah rejeki dan lakas bebini ya kalo leh oke kita betamu lagi di konten reaksi selanjutnya bye dah heeh buhanmu handak manapai mbah ne ha handak mawarong. Atau handak manunggui content reaction ku salanjutnya? Haan. Ya kalo. Iih sabar ai pulang. Iih kaina pulang kita beulah content reaction sekitar dua hari kedepan lagi. Oke. Bye.